Indi önüm almany öwrenen bolsak, önüm arkaly funksiýalarda funksiýalaryň artýan ýa-da azalýandyklaryny kesgitläp bilýäs. Mundan başga-da birnäçe amallary ýerine ýetirip bolýar önümi ulanyp. Indi şu wagtlykça biz funksiýanyň haýsy aralyklarda artýan ýa-da azalýandygyny kesgitlemek üçin ulanjak bolýarys. Ilki bilen etjek zadymyz önüm almak. Eger-de birinji önüm alan ýagdaýymyzda şol berlen interwal aralygyndaky ähli bahalar üçin şol alnan önümiň položitldygyny men bilsem, onda şol aralykda, şol interwalda fx funksiýam artýan diýip hasaplanýar. Ýok, eger hemmesi otrisatel baha alýan bolsa, onda şol interwalda x fx funksiýam kemelýän funksiýa diýip atlandyrylýar. Indi mysal bilen berkideliň. Berlen fx funksiýada, ine şu ýerde funksiýa berlen, haýsy aralykda artýan, haýsy aralykda kemelýändigini görkeziň diýýär. Onda meň etjek zadym ilki önüm almak. Ilki önüm alaly, f'x deňdir, önüm alan ýagdaýymda iki x minus dört bolýar. Indi meň görkezmeli zadym haçan şu Önümim noldan uly, haýsy aralyk üçin noldan kiçi? Onda şu deňsizligi çözen ýagdaýymda iki iks dördi aňyrýk geçirsem plýus dört bolup geçýär, iki tarapy ikä bölen ýagdaýymda iks ikiden uly. Diýmek, iksiň ikiden uly bahalarynda funksiýam artýan. Indi muny beýläk geçirip çözen ýagdaýymda iks dört x ikiden kiçi. Diýmek, x-iň ikiden kiçi bolan ýagdaýlarynda-da kemelýän funksiýa. Ony şeýle bir tablisa çyzybam görkezip bilýäris. Şunymyz iki bolsa, biz ikä görä üýtgeýär. Ony şu ýerdäki funksiýamyzyň alamaty, önüminiň alamaty ikiden uly bolan ýagdaýynda Položitel, ikiden kiçi bolan ýagdaýynda otrisatel, ýagny bärde kemelýän funksiýa, bärde-de artýan funksiýa diýip görkezip bilýäris. Indiki seretjek zadymyz önüm arkaly funksiýanyň maksimum we minimum bahalaryny tapmak, ýagny başgaça aýdanymyzda hem maksimum hem minimum bahalara biz ekstremumlar diýýäris, ýerli ekstremumlar we birem ekstremum nokatlar bolýar. Ýer bir funksiýanyň birnäçe sany ýerli ekstremumlary bolup biler, ýöne Ekstremum nokady, iň uly we iň kiçi nokady birje nokat bolmaly. Ine şu ýerde gysgajyk bir şert berlen, eger fx funksiýa üçin C bir depe nokat boljak bolsa, onda f önüm fden önüm alnan ýagdaýynda, ýagny funksiýadan önüm alnyp ýerine C goýlan ýagdaýynda baha nol bolmaly. Ine şoň şol düzgünden peýdalanyp şu mysala seretsek, Berlen fx funksiýanyň x bir bahasy funksiýanyň minimum nokady bolýan bolsa, bize eýýäm aýdylypdyr, x bir minimum nokat. O näme diýmek bolýar? Onda şu ýerden önüm alyp men şuny nola deňleýän baham, önüm alamda nola deňleýän baham x-iň bir bahasy. Onda m-i tapyň diýýär. Onda birinji etjek zadym fx-den önüm almak. Fx-den önüm alan ýagdaýymyzda alty x kwadrat minus m. Indi şu ýerde haçanda men önüm alnan funksiýamdy ýerine bir goýan ýagdaýymda jogap nol çykýandygyny bilýän. Alty köpeltmek biriň kwadrady minus m deňdir nol. Diýmek şu ýerden m-iň bahasy alty bolýan eken. Indi önüm arkaly Funksiýanyň kritik nokatlaryny tapmak. Käbir ýerde stasionar nokat diýibem geçýär. Funksiýanyň önüminiň nola deň bolan bahalary. Ony Mysalda näme diýilýär? Berlen fx funksiýanyň kritik nokatlaryny tapyň we maksimum ýa-da minimumdygyny kesgitläň diýýär. Onda önüm alýas ilki, fönüm, deňdir, üç x. Kwadrat minus alty iks minus dokuz. Indi şu ýersini nola deňlän ýagdaýymda tapjak bahalarym meň kritik nokatlarym bolýar. Kritik nokat diýmek, ýa maksimum nokat, ýa minimum nokat ýa-da gyşarma nokatlarynyň biri bolýar. Onda şu ýerden Men üçi ýaýyň daşyna alan ýagdaýymda x kwadrat minus iki x minus üç deňdir nol. Şunuň içini köpeldijilere dargadan ýagdaýymyzda x x bu minus üç köpeltmek bir şeýle. Diýmek, x minus üçüm nol bolup bilýär ýa-da x plýus birimiz nol bolup bilýär. Bärden iki sany baha çykýar, x deňdir üç we x deňdir minus bir. Indi etjek zadymyz şu iki baha meň kritiki nokatlarym. Indi maksimum we minimum nokatlaryny tapmak üçin biz tablisa gurup bilýäris. Tablisany guran ýagdaýymyzda F önümiň bahalaryny kritiki nokatlary şu ýerden çyzýas. Kritiki nokatlarymyz minus bir, üç. Indi seretjek zadymyz şu ýerde Aşakdanam FX-iň özünem ýazyp bilýäs. Bahalaryny tapjak bolsak, üçden uly baha goýanymyzda şu ýerdäki F önümiň bahasy näçe çykýar? Ony aňsat bolmak üçin men şeýle ýazaýyn, üç köpeltmek X minus üç köpeltmek X goşmak bir deňdir nol ýagdaýda durdy. Eger üçden uly baha goýamda bäri položitel çykýar. Položitel çykýar. Üç bilen ikiniň arasynda baha goýanymda, bula bäri minus, bäri plus çykýany üçin otrisatel çykýar. Minus birden kiçi baha goýanymda, bäri otrisatel, otrisatel, ýene položitel çykýar. Onda şu funksiýam, funksiýam edil bire çenli, minus bire çenli artýar. Ondan soň azalýar. Ondan soň ýene artýar. Bu näme diýmek bolýar? Grafikam şu ýagdaýda Dowam et diýýär diýmek bolýar. Diýmek, şu nokat, ýagny minus bir nokadym meniň depe nokady, maksimum nokat. Osoň üç nokadymam meniň minimum nokat diýip hasaplanýar. Indi ekstremumlar, ýagny funksiýanyň iň uly we iň kiçi bahalary diýip alsak, maksimal we minimal baha. Bir funksiýanyň maksimal ýa-da minimal bahasyny tapjak bolsak, ilki etmeli zadym berlen interwallardaky kritik nokatlary tapmak. Ikinji ädimim kritik nokatdaky fx funksiýanyň bahasyny kesgitleýän. Üçünji ädimim şo interwallardaky bahalaryň çetki nokatlaryny, ýagny a bilen b-niň bahalaryny hasaplaýan. Ondan soň etjek zadym, iň soňky ädimimem ýaňky tapan bahalarymy deňeşdirip, iň ulusy maksimal, iň kiçisem minimal diýip kesgitlemek bolýar. Onda şu aýdan zatlarymyzy şu mysalyň üsti bilen edeli. Ilki bilen etjek zadym näme diýdik, kritik nokady tapmak. Kritik nokady diýenimizem ýaňy ýadyňyza düşýän bolsa, önüm alyp, şol funksiýany nola deňleýän nokatdy. Onda önüm alan ýagdaýymyzda birinji önümi, deňdir, iki iks minus dört. Şu bölegimi nola deňleýän iksiň bahasy kritik nokadym bolýar. Onda deňdir nol diýsem, iks deňdir iki bolýar. Indi meň elimde iki bar, berlen interwallardan nol bar, bir hem üç bar. Etjek zadym iks iki wagty F ikiniň bahasyny tapmak. Soň X nol wagty diýip, F noly tapmak. Birem X-iň üç wagty diýip, F üçi tapmak bolýar. Şulary tapanymdan soň etjek zadym deňeşdirmek. Iň ulusy maksimal, iň kiçisem minimal baha bolýar. Indi F X funksiýada x-iň ýerine iki goýan ýagdaýymda näme bolýar? Ikiniň kwadrady minus dört köpeltmek iki goşmak üçden f ikimiziň bahasy dört aýyrmak sekiz goşmak bir. Dörtden sekiz aýyrsak minus dört. Minus dört plus üç minus bir. Eger nol goýan ýagdaýymyzda, nol kwadrat minus dört köpeltmek nol goşmak üçden, f nolumyzyň bahasy üç bolýar. Bärden üç goýan ýagdaýymyzda, üç kwadrat minus dört köpeltmek üç goşmak üçden, f üçümiziň bahasy deňdir dokuz aýyrmak on iki minus üç plus üç, bärdenem baha nol bolýar. Indi şularyň iň ulusy Şu baha, üç baha, diýmek, funksiýamyzyň maksimal bahasy, maksimal bahasy üç. Haýsy nokatda x deňdir? Nol nokatynda, ýagny nol, üç nokady meň maksimal nokat. E, iň kiçi bahasam minus bir, bu-da minimal nokat.